Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Moien a wëllkomm zu enger neier Episod vu Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. A wéi vill Leit mat engem Kierper, hunn och mir heiansdo mol Heartbreak, Häerzschmerz, Bezéiunge sinn zu Enn, Frëndschafte ginn neméi weider gefouert, e Crush dee mer laang gehofft haten enttäuscht eis an eis Häerzer si gebrach an honnertdausend Stécker an dann musse mer iergendwéi probéieren domadder eens ze ginn A wéi een dat mécht? Mir hunn dat elo genannt How to get over it. Dat ass d'Thema vun dëser Episod. Robin, wat ass dann dat Éischt, wat dir afält, wann s du héiers, du wëlls iwwer eppes ewechkommen? Also ech mengen, ech si e bëssi toxesch an där Hinsicht, dass ech immens avoidant sinn doran, mech a Situatiounen ze beginn, an deenen ech muss iwwert eppes hinwech kommen. Also, ech mengen, ech hunn dat schonn an aneren Episoden erwähnt, meng no expectations Philosophie huet dee schéine Nieweneffekt, dass ech mech och net muss domat auserneesetzen, wann dann eng expectation enttäuscht gëtt, an dass ech genuinely immens selektiv sinn, doran wéini ech Expectations setzen, dat heescht ech muss net esou oft iwwer eppes hinwech kommen, mee wann, da fält mer dat scho schwéier an ech sinn och do da relativ avoidant a stierze mech einfach an Aarbecht A méi Aarbecht, an nach méi Aarbecht, fir nëmmen net driwwer mussen nozedenken. Ech mengen, dat ass sou dat éischt, wat mer dozou an de Kapp kënnt. Joël, wéi ass dat bei dir? Schreifs du ëmmer e Buch, wann iergendeen däin Häerz brécht? Net ëmmer, soss hätt ech méi Bicher schonn erausbruecht. Bis elo gëtt et jo just eent. Mee dat ass jo am Fong bësse sou genau dat, wat s du beschreifs. Also ob ee lo e Buch schreift oder ob een iergendwéi sech an aner Aarbecht versenkt, am Fong ass et jo ëmmer eng Method, fir net un eppes mussen ze denken oder sech un eppes aneschters ze konzentréieren. Also, mee et ass elo net esou, datt dat meng, meng Haaptstrategie wier. Ech denken awer och, mee dat ass vläicht och esou eng romantesch Virstellung an Vläicht ass dat och einfach eppes, wat mech säit, säit ech op dësem Radio, Radio maachen an elo Podcasts produzéieren, begleet huet, well bei der aller, alleréischter Episod vu Crumble, där Sendung, déi ech gemeet hunn, zesumme mam Anne, wat och de Podcast hei eng Zäit laang gemeet huet, wärmer Bands interviewen. An iergendwéi hat dann esou en Zitat aus dem Franséischunterricht matbruecht, dat mer dann deene Bands zum Kommentéiere ginn hunn. An dat war iergendwéi, dat all Konscht aus dem Leide sech nährt. An jo, dat ass natierlech, wann een dann esou leidet wéinst engem Heartbreak, da kann ee sech jo soen, ok, op d'mannst maachen ech elo iergendwéi gutt Konscht, schreiwe elo e gudden Text. Ech weess net, ob dat ëmmer stëmmt. Also dat ass vläicht einfach just eng immens romantesch Virstellung, mee se kann awer hëllefen, iwwer Saache wechzekommen. Mee vläicht sollte mer nach e bëssen doriwwer schwätzen, iwwer wat mer dann esou wechkommen. Also ech hat probéiert, esou eng Opzielung ze maachen, mee dir fale vläicht nach aner Saachen an, iwwer déi ee kann wechkommen. Du hues der scho vill gesot, Partnerinnenschaften, Mariagen, Frëndinnenschaften, einfach onerfëllten Hoffnungen, wann ee vläit eng Persoun wierklech, wou ee laang Hoffnungen hat, dass iergendeppes méi géif geschéien an et ass einfach ni dozou komm. Ech mengen dass how to get over it, also et kann ee jo iwwer vill Saachen over getten. Ech menge mir fokusséieren eis haut méi op sou zwëschemënschlech Bezéiungen, déi sech veränneren a wéi ee mat där Verännerung eens gëtt a manner zum Beispill how to get over wann eng Persoun stierft oder sou Saachen. Mhm. An ech giff soen iwwer zwëschemenschlech Bezéiungen, déi zu Enn ginn a wou et dann keen ähm Pabeierkrom gëtt, deen ee muss ausfëllen, well ech kenne mech mat Scheedungen a mat äh sech entpaxen net aus an ech mengen du och net.
Nee, also ech kann do keen How to ginn, wéi een dat mécht. Ech mengen äh wa mer awer driwwer schwätzen, wéi ee mat senge Gefiller eens gëtt, äh dann ass dat bei. Partnerinneschaften awer vläit, oder bei Laangzäitpartnerinneschaften awer vläit relativ ähnlech, egal ob een dat elo offiziell vum Staat zertifizéiere gelooss huet, dass dat eng Partnerinneschaft mat gewëssene Tax-Benefiten ass oder net. Mee jo, also wann Der Iech gär schidde loosse wëllt, wann ech gitt, gitt bei en Affekot fir Rotschlo mat dem Pabeierkrom an net bei de Joël a mech. Mee jo, ech fanne wat all Egal wat elo de Label oder d'Natur vun der zwëschemënschlecher Bezéiung, déi sech verännert an zu Enn geet, war, ech fannen, wat déi esou all, oder ech fannen do ginn et esou zwou Aart a Weisen, wéi ee esou generell kann dorop reagéieren. An déi eng ass esou Kris, also datt een dat an eng gewësse Kris stierzt, zum Beispill eng Identitéitskris, oder Trauer oder eng Zäitkris vun oh nee, lo hunn ech op eemol vill méi Zäit u mengen Hänn, also dass dat esou d'Liewe verännert an eng Kris bedeit, oder, an dat hunn ech och schonn erlieft, Erliichterung.
Ah jo. Dass eppes zu Enn geet an dann ass een erliichtert. An zumindest a menger Erfarung huet een dann och, ass dann och den How to get over it e bëssi anescht wéi. wann et sou eng Liewens oder net onbedéngt vläit eng Liewenskris gëtt, mee wann et awer méi sou e Krisenzoustand ass.
Mhm. Ech perséinlech hunn ech hu mat sou Erliichterung net sou vill Erfarung. Also dat ass eppes, wat mir éischer nach net sou geschitt ass. Vläicht schonn bei Bezéiungen, déi sou ausgelaf sinn, mee dat ass vläicht nach e bëssen eppes aneschters, wann een dann iergendwann sou zeréckkuckt a feststellt, oh dat wär elo, dat ass elo eriwwer. Mee dat ass da kee sou ee grousse Bang an do sinn déi Gefiller da mengen ech während deem ënnerwee en cours de route prozezéiert ginn an net esou an mat engem Akt wou ee elo seet ok et ass eriwwer an da muss ech mat allem wat dat heescht dealen. Mee wann eppes halt méi lues an lues eriwwer geet dann muss ech ëmmer schonn vläicht dat wéineg a Kontakt ass, dann hunn ech dat schonn verschafft an iergendwann kucken ech zeréck an denken, ok, et ass elo, de Status quo ass am Fong dat, wat en ass an ech muss och net méi vill änneren oder et ännert sech net méi vill, wa mer elo soen, mir sinn net méi zesummen oder mir hunn elo keng Frëndschaft méi an dann ass dat halt einfach esou. Also et huet ee sech auserneegelieft an ouni dat dat laang gedauert hätt an ech mengen, dat ass. Och nach vläicht eng drëtt Manéier, fir sech ze trennen a fir iwwer eppes ze kommen, einfach andeem et laang dauert an ee sech iergendwann géigesäiteg ghost oder esou.
Jo, wa sech dat esou ausleeft. Mee ech mengen, du hues awer do ganz Recht, dass een do vill vun der Aarbecht schonn en cours de route mécht, also dass dat esou manner de Schnatt ass an da steet een op eemol mat deem Bierg u Verschaffungsaarbecht viru sech, mee dass een déi Aarbecht a klenge Portiounen einfach schonn en cours de route mécht. Ech hat dat mat der Erliichterung tatsächlech eréischt esou richteg eng Kéier, datt ech, normalerweis hunn ech dat mat der Erliichterung, also dat huet domat ze dinn, datt déi Bezéiung einfach net gutt fir mech war an datt ech ëmmer erëm probéiert hunn ze kommunizéieren an dat besser ze maachen an datt meng Kommunikatioun awer net op fruchtbare Buedem gefall ass. an dass ech an deene puer Méint, déi ech awer dunn nach gebraucht hunn, fir mech ze decidéieren, wierklech e Schlusstréch ze zéien, och opgehal hunn ze kommunizéieren iwwer gewësse Saachen, well ech jo d'Erfahrung gemaach hat, dass dat näischt brénge giff an ech awer och net op engem, also hautdesdaags giff ech de Schlusstréch vill, vill éischter sëtzen, mee an deem Zäitpunkt vu mengem Liewen, konnt ech dat nach net an ech hu mech dunn nach wierklech, ech hu missen déi Aarbecht maache vun ok ech verschaffen dat elo an ech schaffe elo dorop hinaus, datt ech kann dee Schlusstréch maachen an dono hunn ech einfach wierklech nëmmen nach Erliichterung gefillt an no där Erliichterung koum awer och sou, net esou deen how to get over it, well ech war jo schonn zimlech over it at that point, mee éischter esou, dass ech dunn den Espace hat fir no dem over it och ze reflektéieren, ok firwat fillen ech am Fong esouvill Erliichterung? An do hat ech dann dee klenge Moment vu sou, oh merde, an där Bezéiung ass am Fong vill méi schif gaangen, wéi ech dat. an der Bezéiung realiséiert hunn, an dass meng Erliichterung mer am Fong och den Espace ginn huet, fir ze reflektéieren, wat am Fong dozou geféiert huet, dass ech Erliichterung gefillt hunn an dass déi Bezéiung esou war, dass ech, dass dat halt esou zu Enn gaang ass an ech déi Erliichterung hat. An dat heescht, no esou enger, esou engem klenger Phase vu ganz vill, oh mäi Gott, yes, ech fille mech esou fräi an ech fille mech liicht an ech fille mech wéi wann ech erëm ootme kann, koum du e bëssi esou de Waschlappen der Realitéit, dass ech dunn réischt mat engem anere Bléck konnt op déi Bezéiung zréckkucken an dunn awer nach hu vill misse processen, wou ech am Fong geduecht hat, ah, dat Kapitel ass elo eriwwer. Mee dat war awer manner sou, you know, Kris, mee méi sou e luest an trauregt Opschaffe vun, ok, déi Bezéiung war wierklech net gutt an ech hunn dat net gesinn, wéi ech dra war. Mhm.
Verstinn. Wann ech mer elo virstellen, dat ech Heartbreak hunn an ech denke mer, ok, De Sex-Podcast sinn et sécher eng Episod doriwwer an ech sichen dann iergendwéi no How to get over it op eisem Site op sexpodcast.lu an lauschteren dann elo dës Episod. Dann sinn ech wahrscheinlech op deem Punkt vun der Kris. Wahrscheinlech. Vläicht net onbedéngt, mee vläicht, äh, relativ wahrscheinlech kann dat sinn, datt een sech denkt, okay, ähm, ech hunn elo all déi schlecht Gefiller a mengem Kapp, a menger Panz an am Rescht vu mengem Kierper an ech muss elo iergendwéi léieren, domadder ëmzegoen, datt eng Bezéiung, vläicht esouguer eng laang Bezéiung, riwwer ass. An jo, do stellt sech dann d'Fro, wéi mécht een dat?
Déi Kris ass jo oft vilfälteg. Also et ass jo, dass een traureg an dass een a Péng, well een einfach eppes amgaang ass ze betraueren. Mee et ass awer och oft esou eng Identitéitskris an deem Sënn vun, ok, grad a monogame Bezéiungen oder och souguer an net-monogame Bezéiungen, wie sinn ech ausserhalb vun där Bezéiung? Well et ass ee jo och ëmmer, et bilt ee jo och ëmmer esou en Ech an enger Bezéiung op an dat Ech ass jo dann op eemol a Fro gestallt esou a muss ee jo da kucken, ok, Wéi kann ech vläit dat Bezéiungs-Ech mat mengem Net-Bezéiungs-Ech verbannen? A wou léisst mech dat? An dann och natierlech mat esou Saache wéi, et huet een op eemol awer warscheinlech vill méi Zäit u sengen Hänn, quasi vun engem Dag op deen aneren, zumindest meng Persoun a mengem Liewen an ech hunn zimmlech committed Zäit mateneen. A wann do op eemol ee giff fortfale, giff dat sécher e Lach rappen. An dann sëtzt een do an d'ass een traureg an d'ass een am gaang ze traueren an dann huet een op eemol och nach ganz vill Zäit an weess een net esou wierklech wat ee mat sech ufänke soll, well déi Trauer och oft esou grouss ass an esou erdréckend an iwwerall ass déi Trauer dann, well grad wann et ëm Persoune geet mat deenen een enk war, waren se wahrscheinlech och nach bei engem doheem an Dann läit ee vläit nuets bei sech am Bett an t'ass ee sou, oh, an deem Bett hei hate mär esou oft Sex oder hu mär esou oft manee gekuschelt oder hei op där Couche hu mer esou oft manee Videospiller gespillt oder an der Kiche esou oft zesumme gekacht. An op eemol erënnert een dann och nach alles un déi Persoun, well déi Persoun jo och a sengem eegene Liewe présent war. A vläit ass d'Kris souguer nach vill méi grouss, datt ee sech trennt an et muss een aus enger gemeinsamer Wunneng rausplënneren oder sech ëm gemeinsam Déiere kucken, wat doraus geschitt, oder Kanner. An dat ass schonn zimmlech vill, ëm wat ee sech dann op eemol muss këmmeren. An ech mengen, do ginn et honnertdausend verschidde Coping Mechanisms. An ech hunn och schonn oft erlieft, dass Leit am Ufank total fein sinn an dann dann esou no een, zwee Méint kënnt op eemol d'Realitéit an d'Emotioune kommen awer alleguerte rop. An ech mengen, dat ass mega wichteg, dass ee sech och e bëssi an där Kris si léisst. Also dass een déi Gefiller och fillt an dass ee sech och déi Zäit hëlt. Déi Zäit, déi da jo och oft fräi ginn ass, fir och einfach emol ze kräischen an ze traueren a seng Gefiller ze verschaffen. An ech mengen, do fir déi Gefiller ze verschaffen, ginn et och honnertdausend verschidde Weeër. Munch Leit schreiwe mega vill, zum Beispill e Buch, anerer maache Musek. Et kann ee vill, et kann een dat ganzt Thema mat senge beschte Frënn dräihonnertdausend Mol duerchknaen. Et kann een och an de Podcast, deen ee mat sengen Aarbechtskolleg, innen huet, kommen an dann doriwwer eng Episod maachen oder an all Episod e bëssi Verschaffungsaarbecht vu sengem eegene Liewe mat drastreeën.
Dat kléngt no enger extrem schlauer Strategie.
Jo, fir och elo net nëmmen op de Joël ze trëppelen, mee och op mech selwer. Mee ech mengen, dat ass esou Mäin groussen Tipp, mat deem ech och oft struggelen, well wéi gesot ech tendéieren dozou wann ech Péng hunn, dass ech dann dervu fortlafen bis ech net méi kann, an et wär oft méi einfach wann ech einfach, also ech ginn och besser dran fir mech menge Gefiller ze stellen an meng Energie doran z'investéieren mat deene Gefiller ze sëtzen amplaz fir d'éischt mol wochelaang dervu fortzelafen an esou vill Energie ze verbrauchen. An jo, dat ass mäin Wuert zum, also dat ass sou mäi wichtegsten Tipp. An ech hunn der nach anerer, mee mhm. Joël, mhm. wat ass däi wichtegsten Tipp? Du se schon mega vill Sache gesot, déi ech äh, enorm wichteg fannen. Ech gif dat lo probéieren, alles wëllen bëssen opzedröselen. Also die éischt Saach, déi ech mer opgeschriwwen hunn, dat ass äh, dat organisatoresch, wos du lo gesot hues, ja wann den een wann ee gemeinsam Hausdéieren huet oder wann een aus der Wunneng muss erausplënneren oder och nëmme muss Miwwelen nokafen, dat ka jo och sinn, oder iergendwéi esou Saachen. Also et bitt sech warscheinlech un, esou Saachen esou séier ewéi méiglech ze klären mat där anerer Persoun, wéi wëlls du dat maachen. Et ka sinn, datt et e bëssen dauert, dat ass dann schäiss, mee déi Zäit muss een där Persoun och ginn, an sech selwer vläicht och fir ze wësse wat een wat ee vläicht wëll och grad esou am Bezuch op Wunneng esou weider ass jo net ëmmer esou einfach wëll ech an där bleiwe wëll ech eng nei an dann wann déi Saache musse séier goen da giff ech effektiv virschloen fir verschidde Saachen auszelageren un Leit déi ee kennt déi sech déi vläicht gutt doranner sinn. Also ech kennen oder nee also ech héieren ëmmer erëm vu Leit déi gutt doranner si Wunnengen ze fannen oder dat gäre maachen, deren hiren Hobby et ass op Wunnengssichsäite sech erëmzedreiwen. Ech fannen dat zimmlech onverständlech mee Et ginn där Leit, a wann ee sou Leit kennt, da kann een déi froen. Ech kennen och zum Beispill eng Frëndin, dat ass immens gutt doranner, Kleedungsstécker oder soss iergendwéi esou Items op esou allméigleche Plattformen am Internet, wou Leit esou Secondhand-Saache verkafen, ze fannen. An also esou Saache kann een dann och einfach auslageren. A Leit hëllefe jo och gäre wann et engem schlecht geet. A wann een hinnen eppes Konkretes gëtt, da kann dat ganz gutt sinn. Du hues eng Saach gesot, déi ech immens wichteg fannen, nämlech datt et engersäits esou d'Kris no banne gëtt, also wee sinn ech, an anersäits esou d'Kris no baussen oder déi vläicht esou zäitlech ass, esou okay, déi aner Persoun ass net méi do an dat deet wéi. An Ech soe lo, et ass ganz einfach, fir domadder ëmzegoen, fir erëm ze wëssen, wie sinn ech am Fong, fir esou e bëssen zeréck zu sech selwer ze fannen. An ech weess, datt dat am Fong eppes ass, wat een ëmmer a Bezéiungen och schonn selwer sollt maachen, esou kucken, wie sinn ech am Fong. Sinn ech och eng Persoun ouni meng Partner, innen, mäi Partner? Kann ech eleng liewensfäeg sinn? Mee mir Mënsche sinn nu mol sozial Wesen a wann dann eng Persoun wech fällt, dann deet dat einfach wéi an dann ass et och wéi wann e Stéck vun sech selwer e bësse sou feelt, op d'mannst däi dee Stéck dee vill mat där Persoun ze dinn hat. Ok, dat kënne mer einfach mol sou akzeptéieren an da muss mer ebe Weeër fannen fir zu eis selwer zréck ze fannen. An deen aneren Deel ass eben okay, wann d'Zäit feelt an ee vläicht och einfach wëll mat anere Leit erëm connecten, da kann ee sech mat anere Leit ënnerhalen. Also du soos jo scho vill schwätzen, ech géif soen, nach méi mat Leit schwätzen. halt einfach vill Diskussioune féieren, vill reflektéieren, also all déi Saachen déi s du och scho gesot hues, esou mat kreativ Saachen a sou weider, dat ass fir mech dann éischter esou zu sech selwer féieren, zu sech selwer zréckfannen an déi aner Saachen esou schwätzen, organiséieren, Vläicht och reconnecten mat Leit, mat deenen ee länger net geschwat huet. An dat si relativ gutt Geleeënheeten, wann et engem esou net gutt geet. A virun allem Leit, déi, mat deenen een net esou vill ze dinn huet, déi hunn déi Geschichte jo vläicht och nach net honnertdausend Mol héieren. An do ass dat da vläicht ganz gutt, fir enker esou e Gespréich ze sichen. Ech weess net, solle mer vläicht déi eenzel Saachen nach enker e bësse méi genee schwätzen? Hues du nach aner Tipps, fir zu sech selwer zeréckzefannen?
Jo, a grad bei Identitéitskris, also ech fannen, bah, net all Kris ass eng Chance. Dat ass, ech haassen och, och wann een ëmmer esou deen toxesch positiven, alles muss ëmmer eppes Positives hunn, huet. Mee Krise kënnen och Chancë sinn. A grad esou d'Identitéitskris, dat ass jo och oft mat Trauer verbonnen, well et ass och einfach esou, dass all Persoun bréngt eng tendenziell esou liicht aner Säit un eis eraus. Also mat enger vu menge Partnerpersoune sinn ech immens verspillt, wat ech mat villen anere Leit net esou wierklech hunn, well ech mech net esou wuel domat fillen. Mee wann ech esou driwwer nodenken, wann déi Persoun an ech eis giffen trennen, dat wär eppes wat giff fortfalen an dat weist mer jo dann och okay, dat ass eppes wat mer wichteg ass a vläit kann ech doran investéieren. An gläichzäiteg ass et och okay ze traueren, well natierlech wann ee sech trennt, dann trennt ee sech jo net nëmme vun enger Persoun, mee och vu Virstellungen, vun. der Zukunft oder vun Hoffnungen an sou zum Beispill wann een déi Hoffnung hat vu sou ok ech hunn am Fong gesinn dass mer eis giffe bestueden an Kanner kréien an ech betraueren déi Versioun vu mir mat där Persoun u menger Säit. Natierlech ass et wichteg fir sech Plaz ze loosse fir déi Trauer mee dat weist awer och dass dat eppes war, wat wichteg war, dass ee sech vläit wëll bestueden, grad wann een dat vläit virdrun net esou kloer wosst, okay, esou dat schéngt mer eppes ze si wat ech wichteg fannen. Oder wann et elo net esou ëm Liewensziler geet, ech hunn eng vu menge Partnerpersounen ass eng vun deene ganz wéinege Persounen a mengem Liewen, mat deenen ech Musek maachen an och well ech am Moment net genuch Espace hunn, fir dat mat anere Leit ze maachen, mee wa mir eis trenne giffen, kéint ech déi Zäit huelen, fir a Musek ze investéieren, fir a mech ze investéieren. An ech fannen, eis Bezéiunge sinn ëmmer esou e gudde Spigel vun eis selwer a weisen eis och, also wéi mer an deene Bezéiunge sinn, weist eis, wat mer och kéinten ausserhalb vun deene Bezéiunge sinn, wa mer giffen doran investéieren, an dat bleift och nodeem eng Bezéiung zerbrach ass oder och mat enger befrëndeter Persoun vu mir, mat him schwätzen ech mega vill iwwer Fotografie an hien huet mech mega dora motivéiert fir erëm meng Kamera aus dem Schaf ze huelen a rëm Fotoen ze maachen an esou. hien ass och eng vun den wéinege Persounen, mat deenen ech mega vill iwwer Fotografie schwätzen. Mee dat huet mer awer och gewisen, hey, dat ass mer och wichteg ausserhalb vun der Bezéiung mat där Persoun, vun der, ausserhalb vun der Frëndschaft mat där Persoun. An ech hunn och elo schonn ugefaangen, fir méi an dat Hobby Foto erëm ze investéieren. Dat heescht, dat muss och net ëmmer sinn, dass ee muss drop waarden, dass eng Bezéiung zerbrécht, bis een. dat sou als eng Chance fir seng Identitéit ze bilden notzt, mee grad esou Krise kënnen awer wierklech, doduerch dass se och Zäit ginn an einfach och Changement brauchen oft, fannen ech, kann engem einfach och, jo, déi Chance ginn oder d'Geleegenheet ginn, fir eppes Neies draus ze. maachen. A wou ech et do grad schonn ugeschwat hunn, ech fannen och, dass Changement och iergendwéi néideg ass, fir mat där Trauer eens ze ginn. Esou et ass een halt net méi déi Persoun, déi ee war, grad wann et eng Bezéiung war, déi wierklech wichteg war am Liewen, also eng ganz enk Frëndschaft oder eng Partnerinnenschaft oder och vläicht eng familiär Bezéiung, déi ganz wichteg war. a mat där ee ganz enk war, an et ass een halt net méi déi Persoun. An ech fannen, dat ass dann och ok, datt een dat dann och, datt ee wierklech dann och e Changement virhëlt, wou een dann wierklech en neit Hobby oppaakt oder sech d'Hoer schneit oder eppes esou, fir och einfach dee Cut an déi reell Welt an a seng Realitéit ëmzesetzen. Wat natierlech och de Virdeel huet, grad wann ee sou mat nei Hobbyen a sou, datt dat natierlech och Oflenkung bitt an de Kapp ka bëssi fräi maachen. Mhm.
Also ich fand Oflenkung also gut, äh, gut Thema. Ich meine, gerade am Ufang brauch een dat ziemlich. Ähm, ich wollt virdru schon so, et kann een net so eng Trauerphas oder Phase vun Trauer, ich nenne lo einfach so, och wann ich net wees, dat ob lo wirklich so en Heartbreak dann wirklich den Stages of Grief, äh, die man alleguerte kennen, also ob, ob dat deenen nogeet oder ob dat vläicht bëssen anescht verleeft, mee et kann een dat net speedrunnen. Also et kann een net einfach an den Internet goen a soen Stage of Grief, Grief sichen an dann iergendwéi probéieren, innerhalb vun fënnef Deeg do duerchzegoen oder esou. Dat, dat geet net. Et muss een Sech Zäit loossen, dat ass mengen ech och eppes wat schwéier ass, mee et muss een sech Zäit loossen an et muss ee probéieren dann halt lues a lues déi Gefiller ze fillen, wéi s du och scho gesot hues. An wat halt gutt hëllefe kann, menger Erfahrung no, dat ass vläicht och einfach just meng Perséinlechkeet, ass wann een sech wierklech e bëssen esou een e Kader setzt, sou ech maachen elo déi an déi Saachen, dat een halt net esou dee ganzen Dag an zillos ronderëm sëtzt, mee dat ee sech wierklech bëssen esou e Stonneplang gëtt an probéiert halt déi Saachen ze maachen déi ee muss maachen. Bon, wann een souwisou vläicht Uni oder Aarbecht oder wat och ëmmer huet, dann ass dat vläicht méi einfach je méi Zäit een huet an heiansdo passéiere sou Saachen jo och wärend ee Congé huet oder et hëlt ee sech da vläicht och Congé fir mat deene Saachen eens ze ginn, dann ass et vläicht ganz gutt sech bëssen e Stonneplang ze ginn an e bëssen ze soen, okay, ech probéieren dat ze strukturéieren. Wat ech mengen och ganz gutt fannen, ass einfach spadséiere goen an Beweegung hunn an nei Saache gesinn. Vläicht emol eng op eng Plaz goen, déi ee vläicht schonn ëmmer eng Kéier wollt besichen an där Stad, an där ee wunnt oder an där Uertschaft oder an deem Land a sech dat ukucken. Dat hëlleft dann och mat deem Phänomen, wat s de virdru gesot hues, esou, oh, hei hu mer dat an dat gemeet, oh, hei erënnert mech un dat an dat, wann ech einfach enzwousch aneschters higéif, wou déi aner Persoun dann, also wou ech nach ni mat där anerer Persoun war, da muss ech net un se denken an deem Moment. Dat ass eppes, wat mir gehollef huet. Ech mengen, datt warscheinlech vill Leit och Sport maachen a sech do e bëssen erasteigeren. An jo, sou kreativ Beschäftegung, mengen ech, ass och net nëmmen als Oflenkung gutt, mee och als Veraarbechtung gutt. Also ass vläicht dann éischter eppes, wat e bësse méi spéit kënnt, dat een am Ufank probéiert éischter sech ofzelenken a mol déi Gefiller ze fillen an herno da probéiert méi déif ze goen a sech mat deem ze beschäftegen, wat ee fillt a wat engem grad duerch de Kapp geet a wou ee erëm hiwëll.
Jo, och elo wou s de dat mat der Oflenkung genannt hues, do kënnt mir eppes an de Kapp, wat meng ech och ville Leit an de Kapp kënnt, an zwar esou someone else to get over it, also datt ee sech an eppes Neies. Wéi eng Persoun op Mastodon gesot huet, get under somebody to get over somebody. Jo, genau. Also ech menge mir sinn net déi eenzeg, déi op déi Idee komm sinn, datt et heiansdo och wierklech eng gutt Aart a Weis ass, fir einfach op aner Gedanken ze kommen, fir eppes mat enger neier Persoun unzefänken. Et ass exciting, et hëlleft och vläicht mat deene Gefiller vun, oh sinn ech net attraktiv genuch oder gutt genuch am Bett oder wat och ëmmer. fir déi Persoun, déi mat mer Schluss gemaach huet oder mat där, vun där ech mech getrennt hunn, dass och einfach kann e schéinen Ego-Boost sinn. Et mécht och einfach Spaass, wann een et gutt mécht am Sënn vu Kommunikatioun an ee sech gutt behandelt. An ech fannen och net, dass onbedéngt eppes falsch ass dorun oder dass eppes, jo. Verkéiert dorun ass, fir sech och mat Sex ofzelenken an esou sech gutt ze fillen. Ech wéilt awer och gär derbäi soen, dass et do awer e klengen Awer gëtt, an dat ass den Awer vum informed consent, an zwar dass een de Leit, mat deenen een da Sex huet, muss een hinnen net soen, ech benotzen dech fir mech gutt ze fillen, mee dass een déi Leit awer genausou mat Respekt behandelt wéi een all anere sexuelle Partner giff mat Respekt behandelen an dass een hinnen och kloer kommunizéiert, hey ech hu mech grad getrennt ne, sou dat mat eis ass elo näischt Eeschtes oder dass een einfach kloer domat ass wat seng Intentioune sinn an dass een einfach evi. ja, evitéiert oder säi Bescht mécht fir ze evitéieren, dass een enger anerer Persoun wéi deet. Grad ech kann och heiansdo a sou klenge crazy Mode goen, dass et mer einfach net gutt geet an dass ech a sou klengen Tunnelbléck kommen, wou ech mer och duerno denken, sou ups, dat wär elo vläit net, dat war elo vläit net déi besten Décisioun, déi ech jee geholl hunn. Mee dass een awer och do, obwuel ee vläit e klengen Tunnelbléck huet a sech einfach vu lauter Péng oflenke wëll, dass een awer net vergësst, deenen anere Leit Bescheed ze soen. a mat hinnen oppen a kloer ze kommunizéieren, fir dass do keng verschidden Erwaardungen entstinn an, jo, een einfach de Risk, dass engem wéi gedo gëtt, minimiséiert. Mee jo, wann äert Häerz gebrach ass an dir kommunizéiert openly, get under somebody to get over somebody kann definitiv hëllefen. Just sidd keen Aarschlach. Jo, an also ech hat och schonn Leit, déi mir dann gesot hunn, Nee, ech wëll kee Rebound fir dech sinn. Dat heescht, am Moment kënnt dat net a Fro, datt ech Sex mat der hunn. Ech hunn dat eng interessant Ausso fonnt, well meng éischte Gedanke war da sou, ok, a wann ech elo fir d'éischt mat enger anerer Persoun schlofen hunn, ass et dann ok? Sou, mee bon, déi Logik dovunner, also dat ass jo einfach dat, wat d'Leit fillen, do muss een net onbedéngt dat hannerfroen an da probéieren, eng Erklärung ze kréien. Mee D'ass schon gudd einfach fir ehrlech mat Leit ze sin a fir och dann Erwärdungen a Wënsch an esou weider auszechecken an och vläicht sech selwer kloer ze gin wat wëll ech am Fong dovunner, well ech mengen d'ass wahrscheinlech net déi allerbeschten Idee fir sech ze denken ok ech gi lo op een Date oder op ee One Night Stand an vläicht gëtt et awer kee One Night Stand mee vläicht gëtt dat da lo déi nächst Bezéiung, also esou Jo, ech fueren direkt virun, ouni dozwëschent iergendwéi eng Phas ze hunn, wou ech reflektéieren oder wou ech mat mer selwer eens ginn. Ass vläicht net déi beschten Idee, mee wann et kloer ass, datt et ëm Oflenkung a Spaass geet an vläicht och einfach e bëssen ëm en Ego-Boost an an Hormoner, déi ausgeschüttet ginn, an wann dat alle Bedeelegten kloer ass an jiddwereen cool domadder ass, dann ass dat sécher och eng gutt Saach, fir domadder ëmzegoen. An jo, et ass vläicht net fir ze iwwerdreiwen oder fir dann an e Modus ze kommen, wou ee soss näischt aneschters méi mécht an een d'Gefiller vun anere Leit. Et sollt net den eenzege Coping-Mechanism sinn, mee et kann awer gutt doen. Genee. Joël, Wann eng befrënnte Persoun lo grad hiert Häerz gebrach kritt huet, wéi kann ech hir dann hëllefen, bah, ausser mat hir an d'Bett ze goen, fir dass se sech besser fillt?
Bah, du kanns dat zum Beispill maachen, wann dat eppes ass, wat s de wëlls maachen. Woubäi een do sech och dann d'Fro stelle kann, ob een dat dann net e bëssen den emotionalen Zoustand vun där Persoun ausnotzt. Also d'Ethik dovunner, déi muss een da mat sech selwer a mat där anerer Persoun klären.
Definitiv.
Mee am Fong si fir mech déi Saachen am Fong sou bëssen ähnlech wéi, wéi virdrun. Also ech hat jo gesot, vill schwätzen, nach méi schwätzen an nach vill méi schwätzen. An deem Sënn giff dat dann virun allem bedeiten, nolauschteren, Vill nolauschteren an keng Tipps ginn à la Du kinns déi Persoun jo zréck gewannen andeems de mat enger Rous am Mond virun hirer Dier optauchs an e groussen romantesche Gest mëss. Dat ass mengen ech net esou déi beschten Idee fir Tuyau'en ze ginn senge Frënd, innen. Mee jo einfach Beschäftegung bidden, en Ouer bidden an Jo, wann een, wann et esou Saachen ze organiséiere ginn, dann ass dat mengen ech och ganz gutt fir esou Saachen ze iwwerhuelen oder dat unzebidden, dat ze iwwerhuelen. Et ass jo oft esou, dat et méi einfach ass esou Saache fir aner Leit ze maachen, zum Beispill iergendwou unzeruffen an iergendeppes ze klären oder halt soll eng Wunneng sichen ass schonn relativ grouss, do muss déi aner Persoun jo dann iergendwann och matkommen, mee vläicht mol eng Top 10 ze sichen, vu Wunnengen, déi ee sech kéint ukucken, wann dat dann gewënscht ass, wann dat dann gebraucht ass, dann dat ass schonn eppes, wat wat vill kann hëllefen. Also dat ass elo ganz, ganz konkret. Ech mengen och, d'Persoun bei sech alueden ass ëmmer eng gutt Idee, hir eppes kachen, hir Téi ubidden, hir ubidden, spadséieren ze goen, also alles, wat esou e bëssen zu dozou bäidréit, datt déi Persoun aus hirem Lach, soen ech emol, metaphoreschem Lach erauskënnt an e bëssen eppes vun der Welt gesäit erëm. An also engersäits déngt dat zur Oflenkung, anerersäits hëlleft dat och einfach e bësse ewech ze komme vun halt deene Gedanken, wéi s du se elo schonn ugeschwat hues, esou oh déi Vase, déi hu mer gemeinsam am Töpferkurs getöpfert an elo muss ech hir déi ganz Zäit kucken, well déi hei op mengem Kichendësch steet. Jo, da komm bei mech an da kucks de meng Vase, déi ech mat mengem Partner gemeet hunn. An iwwregens, mir sinn säit 30 Joer zesummen. Also, nee. Dat muss een dann de Leit vläicht och net ze vill ënnert d'Nues reiwen, wéi glécklech een a senger eegener Bezéiung ass. Also do giff ech vläicht bëssen mech zréckhalen. Mee soss hëlleft et, mengen ech, sécher vill nozelauschteren a verschidden Aktivitéiten unzebidden. An och einfach mat esou klengen, dommen organisatoresche Saachen, sief dat eng Wunneng sichen, dat ass eng relativ grouss Saach, oder eppes kachen, dat ass éischter eng kleng Saach, ze hëllefen a vläicht oft esou en Check-in ze man, ze froen, Hey, wéi geet et der? Scho laang näischt vun der héieren. Geet et der gutt? Kann ech eppes fir dech maachen? Wëlls de mat mer an de Kino goen? So giff ech dat probéieren ze maachen. Ech weess net, wéi mëss du dat? Du hues virdrun gesot, du häss vill Erfahrung domadder, du giffs dat déi ganzen Zäit man. Nee, ech hunn en net, ech man dat net déi ganz Zäit, dat ass elo just rezent hu sech wierklech, also iergendwéi och net nëmme bei mir am Frëndeskrees, och bei mengem beschte Frënd a sengem Liewen dat separat ass vu mengem, äh, hu sech och grad mega vill Leit getrennt an hie muss och lo déi ganz Zäit bei jiddwereen tréischte goen. Äh, dat heescht iergendwéi lo dee leschte Mount war kee gudde Mount fir Bezéiungen apparently. Ähm, mee ech mengen, dat heescht lo rezent hunn ech dat bëssi méi misse maachen oder wat heescht hei missen? Ech maachen et gär, well et si Leit, déi mer wichteg sinn. An ech mengen, wat mir mega wichteg ass, ass, dass ech Leit einfach weisen, dass ech fir se do sinn. Ähm, An ja, wéi gesot, mech mellen an och mech méi mellen a weisen, hey, kuck, do sinn nach Leit, an se och invitéiere fir Saache fir dass se aus dem Haus kommen. A wat ech och fannen, kann een ni ënnerschätzen, an dat war wéi ech mäin éischte Break-up hat, dat hunn ech esou appreciéiert, Dunn ass meng deemoleg bescht Frëndin einfach an der Mëtt vun der Nuecht, huet sech an den Auto gesat, ass bei mech gefuer an huet mer, ech weess net méi wat et war, e Kuch oder Schockela oder ichi esou eppes matbruecht. An dat huet mech esou beréiert, dass dat einfach laanscht komm ass a mat mir do Schockela giess huet a mech einfach kräische gelooss huet. Dat heescht, ech fannen Och sou domat confortabel sinn, dass een och einfach näischt ka maachen. Also Oflenkung ass schéin a gutt, mee heiansdo brauchen d'Leit och einfach een, deen engem nolauschtert an dass se kënne kräischen an einfach am Aarm gehale ginn an dass een och domat confortabel ass, dass een halt grad näischt maache kann, well heiansdo ass et nu mol einfach schäiss sou. et deet halt einfach nu mol wéi an et wäert och eng Zäit laang einfach nëmme wéi doen. An sou gutt wéi Oflenkung ass a sou gesond wéi Oflenkung ass, et ass genau sou gesond fir dat och zouzeloossen an dann ze soen, oh nee, kräisch net, kräisch net, well ee selwer net confortabel domat ass. Dat ass vläit net ëmmer dat Produktiivsten, och wann een deen Instinkt heiansdo huet, sou, oh kräisch net, sou. Mee et ass am Fong gutt wa Leit kräischen, well da verschaffen se Saachen. Um, ja, an dann ja, dat hängt natürlich auch mal ein bisschen davon of, wat ee fir Bezéiunge mat de Leit huet. Mee ech hunn an deene leschte Woche ganz vill Leit a mengen Äerm kräische gehat äh, a ganz vill Kuschel, also ganz vill Cuddles ginn. Um, an ja, ech mengen, dat ass ëmmer zumindest gutt an natierlech d'Leit froen, wat se brauchen. Eng vu menge Partnerpersounen huet sech och rezent getrennt an, also net vu mir, mee vun enger anerer Persoun. An ech hunn do och gefrot, Hey, wat brauchs de? Och vu mir als Partnerpersoun esou. A vu mir perséinlech esou, mir hunn ausgemaach, dass d'Sam mat mir net wëll driwwer schwätzen. mee mat anere Leit driwwer schwätzt an dass ech einfach do sinn fir se am Aarm ze halen an heiansdo e bëssi kräischen ze loossen, wann se dat wëll an deen Dag wéi se sech getrennt hunn, hunn ech och no der Request och ganz vill Space ginn, well se halt sot, hey ech hu grad net sou déi Capacitéit. I love you an mir hunn eng ganz romantesch Bezéiung, mee ech hu grad kee Kapp dofir, well mer dat, well ech grad wéi hunn. Dat heescht, och domat ok sinn, dass heiansdo vläit e bëssi Espace gebraucht gëtt, grad a net-monogame Bezéiungskonstrukter. Dat huet fir eis e puer Deeg, hunn bëssi manner Kommunikatioun gebraucht an Sou they came back to me, dat heescht och jo an enger Bezéiung déi dat aushale kann, sech och Espace ginn, wann grad einfach Espace gebraucht gëtt, och vu Romantik als a whole vläit fir e puer Deeg, jo oder och vu Sex a Sexualitéit. Sou dat ass keng Reflexioun vun engem selwer, mee där Persoun geet et einfach grad net gutt. Jo, dat ass mengen ech och wichteg ze wëssen, wann ee mat esou Saachen ëmgeet, datt een dann net ëmmer un éischter Stell steet, mee déi Persoun emol fir d'éischt un éischter Stell steet. An do ass jo och wichteg, datt een, wann een esou eng Äert Traueraarbecht ze bewältegen huet, datt een da sech selwer muss virsetzen an och Also heiansdo och mol muss léieren, mol dat ee sech selwer ka virsetzen. Dat hänkt jo ëmmer e bësse vun der Bezéiung of, déi een hat. Mee et gëtt jo definitiv Bezéiunge wou een dann immens vill un d'Bezéiung selwer Aarbecht dra gestach huet oder an déi aner Persoun Aarbecht dra gestach huet oder Aarbecht fir déi gemeet huet. An dann ass alles eriwwer an da muss ee selwer mol iergendwéi kucken, ok wou stinn ech dann eigentlech an wee sinn ech dann? An dat.
Wee këmmert sech ëm mech?
Jo, dat ass dann ëmmer déi grouss Fro. A wann een da lo iergendwou um Enn vun deem Prozess ass, also vläicht hält dat och ni op, dat hänkt elo emmer e bëssen dovunner of, mengen ech, wéi laang déi Bezéiung war a wat alles esou geschitt ass. Ech mengen, dat ee sech deelweis dann och muss iwwerleeën, ob ee wëll sech professionell Hëllef huelen, jee nodeem, wat halt geschitt ass an wéi een, wéi laang een domadder struggelt, fir, fir domadder eens ze ginn. D'Zil ass jo am Fong dann iergendwéi esou Closure ze kréien, also dat Gefill, dat et eriwwer ass an dat een domadder d'accord ass. Ech fannen dat deelweis immens schwéier ze kréien, virun allem wann een dann esou nach ganz vill Froen un déi Persoun huet, déi Schluss mat engem gemeet huet an déi awer net méi wëll mat engem schwätzen oder gesot huet, ech hu lo am Fong keng Loscht méi fir mat der ze schwätzen oder sech einfach net méi mellt an da steet dat alles esou e bëssen am Raum. Dat fannen ech extrem schwéier. Hues du do Erfahrunge gemeet?
Jo, awer éischter sou, dass Closure, also ah dat kléngt elo wéi sou blöd Wandtattoo, mee sou, dass ee Closure méi sou a sech selwer fënnt. Also ech sou Closure gëtt oft, fann ech, sou benotzt am Sënn vu jo, ee lescht klärend Gespréich oder Gott weess wat. An dass een déi Closure am Fong. awer bal nëmme Kanner sech selwer fannen, also souguer wann déi aner Persoun nach ja seet zu engem leschte Gespréich an dann déi 100 Froen, déi een am Kapp hat, da beäntwert, dann kommen doraus bestëmmt nach eng Kéier 100 Froen an dann aus deenen nach eng Kéier. Also ech fannen esou déi déi Closure-Aarbecht op déi Persoun, mat där ee vun där ee sech getrennt huet, am Fong ze externaliséieren, ass a menger Erfahrung relativ. net ganz efficace an grad well et och net ëmmer eng Optioun ass, fir wat fir eng Grënn och ëmmer, dass een, also et gi jo honnertdausend Grënn, firwat dass dat keng Optioun ka sinn, fannen ech et am Fong schwiereg, fir esou ze soen, jo mir brauche elo nach dat lescht Gespréich oder esou an dass een halt iergendwéi muss domat selwer eens ginn an Ech wëll net soen, esou datt een ni soll mat sengen Exe schwätzen, guer kee Fall. Esou wann een a wëll, virun allem wann een a wëll eng Bezéiung mateneen hunn, zum Beispill eng Frëndschaft oder Gott weess wat, dann ass et mega wichteg fir nach mat sengen Exen ze schwätzen an och driwwer ze schwätzen, wat geschitt ass. Mee ech fannen och, datt dat ëmmer Zäit brauch. Also esou déi Leit, déi soen, jo mir hunn eis elo getrennt, mee mir bleiwe elo direkt Frënn, do soen ech, an 99 vun 100 Fäll, uh-huh, ech ginn deem Ganzen dräi Méint, bis dat implodéiert oder explodéiert, well ech fannen, dass ee fir d'éischt bëssi Closure muss a sech selwer fannen, sech sech Espace ginn vum Ex, vun der Ex, an dann vläit no e puer Méint, wann schonn vill vun där Verschaffungsaarbecht individuell geschitt ass, kann ee sech vläit nach eng Kéier zesummen dohinner setzen, kann een eng Kéier schwätzen. Mee jo, dat ass mäi Pefferkär. Mhm.
Jo, mir hate jo schonn an enger Episod, d'Episod Nummer 112, déi witzegerweis Kontaktpause, Parkgespréicher an de leschte Sex, Wéi kann eent sech trennen? heescht, doriwwer geschwat, dat Kontaktpause guer net esou schlecht sinn. Ech mengen, et ass kee Wonner, datt et dat éischt Wuert ass am Titel vun der Episod, iwwert wéi een de Kuerf Gëtt a kritt an een domadder ëmgoe kann, hate mer och scho geschwat iwwer Schlusstrécher an aner Enner, och schonn. Also et gëtt schonn e puer Episoden, déi sech esou mat deenen Themen auserneen setzen. Iwwer Reconnecten hu mer am Fong nach net geschwat. Dat wier am Fong och e gutt Thema fir eng Episod, mee ech mengen dat mär mer haut elo awer net méi. Nee.
Mee ech fannen dat am Fong ganz gutt, wat s du elo gesot hues, also datt een Zäit brauch. Dat heescht jo net onbedéngt, datt ee sech muss eng fest Kontaktpaus ausmaachen, mee vläicht ze soen, Hei, ech géif elo mol gär e bësse méi lues maachen, ech géif och gär mech ëm mech selwer këmmeren, ech brauch einfach e bëssen Zäit fir mech. Dat ass, mengen ech, ganz wichteg, fir sech deem bewosst ze ginn, An aus menger Erfahrung no ass dat net ëmmer esou einfach, grad wann een déi Persoun ass, déi quasi de Kuerf kritt huet an déi net d'Trennung ageleet huet, well dann ass et jo, also et huet ee vläicht nach esou e bëssen déi Hoffnung, oh vläicht kënnt déi Persoun zeréck oder vläicht wëll se awer nach iergendeppes mat mer ze dinn hunn, vläicht kënne mer déi Bezéiung e bëssen ëmmodelen an dann ass et awer esou wéi fréier a just e bëssen anescht. An dann ass déi Aussiicht fir vill mat där Persoun ze kommunizéieren, déi lackelt immens an huet een immenst Gefill esou, jo ok, da mä mer einfach weider wéi bis elo an am Fong ännert sech net esou vill an dann zitt ee kee richtege Schlusstréch. Also dann ass een nach quasi, eng Persoun ass schonn aus aus der Bezéiung an déi aner probéiert nach esou dran ze sinn a vläicht ass déi Persoun, déi Schluss gemeet huet, déi Genéisst awer och, dat se grad esou dat, wat se ëmmer gutt fonnt huet, déi vill Kommunikatioun an där Bezéiung, dat se déi nach weider kritt. An do muss een dann éierlech mat sech selwer sinn an och soen, hei mir mussen einfach dee Schlusstréch zéien, well aneschters geet et meeschtens net. Also et gi Situatiounen och sécher, zum Beispill wann een zesumme wunnt, do muss een dann awer e bësse matenee kommunizéieren, mee et kann een net esou maachen, wéi wann sech näischt geännert hätt. Also soss hätt ee jo net Schluss gemeet, soss wier déi Bezéiung jo net op en Enn gaangen, wann een net gewollt hätt, dat sech eppes ännert. An da musse sech leider och ganz vill aner Saachen änneren an et muss een einfach A sech eng Kéier deconnectéieren, fir dann vläicht erëm ze reconnecten ze kënnen, fir vläicht nei Weeër zuneen ze fannen, Kommunikatiounsméiglechkeeten, déi sech nei opdinn oder halt einfach, jo, Weeër, wéi ee mateneen ëmgeet. déi ee muss nei fannen. Dat ass mengen ech en schwierege Prozess wou een dann och jo vill eleng muss kucken an awer och heiansdo muss zu zwee kucken wéi een dat op d'Rei kritt an ass net esou einfach mee mengen ech e gutt Thema fir eng eng nächst Episode. Hues du nach iergend eppes wat s de wëlls wat s de wëlls lass ginn? Hues de en Tipp fir Rebound Sex ze fannen? Wëlls de soss nach eppes deelen? Ech mengen dat do war e gutt Schlusswuert. Zesumme gefaasst, Passt op dass der net hänke bleift an passt gutt op iech op an jo, take good care. of yourself and each other, géif een am Englesche soen. An lo kënnt nach eng kleng Rubrik a mir hoffen, Dir genéisst déi genausou, wéi Der dës Episod hoffentlech genoss hutt. A mir héieren eis dann an zwou Woche erëm oder direkt, wann Der Iech eng aner Episod vun eis ulauschtert. A fir all déi, déi lo grad an enger akuter Kris stiechen, Et gëtt besser, hoffentlech, ech denke schonn. Dir kënnt dorunner schaffen, Dir musst net verzweifelen. A vläicht stelle mer e puer Siten an Nummeren ënnen an d'Show Notes, fir akut Hëllef ze kréien, wann et guer net méi geet. Mir wënschen Iech alles Guddes a mir héieren äis bestëmmt geschwënn erëm. Adi.
Ciao.
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
Ëmgang mat schwierege Gefiller a Bezéiungen. An der Rubrik zu Kapitel 4 hu mir iwwer Bindungsmuster geschwat an wéi déi kënne grouss Gefiller wéi zum Beispill Ängscht ausléisen. Iwwer dëst Gefiller an enger Bezéiung ze schwätzen ka guer net sou einfach sinn. Dofir des Rubrik doriwwer, wéi ee seng eege Gefiller eescht huelen a kommunizéiere kann, ouni d'Verantwortung fir déi Gefiller op déi aner Persoun ofzelueden. Du kanns der dës 4 Schrëtt mierken. Éischtens, Benenn deng Gefiller. Am Moment fillen ech mech ängschtlech, traureg, verwirrt, eifersüchteg an esou weider Oft sinn et méi Gefiller op eng Kéier. Dat ass normal. Zweetens, Heesch deng Gefiller wëllkomm. Probéier net virun hinne fortzelafen, se ze veruerdeelen an du muss dech och net dofir schummen se ze hunn oder doriwwer rose ginn datt se do sinn. Bleif bei denge Gefiller, wéi wann se Gäscht wieren déis de wëllkommen heeschs. Nëmmen esou ginn se och iergendwann erëm fort ouni datt et schlëmm wor. Drëttens, Iwwerhuel Verantwortung fir deng Gefiller. Wann s de Angscht oder Roserei spiers, wéi kanns du mat där empfonnener Bedrohung ëmgoen? Wann s de traureg bass oder emotional Péng spiers, wéi kanns de der hëllefen, dee Verloscht ze heelen? D'Fro, déi mer eis stellen, wa mer Verantwortung fir eis Gefiller iwwerhuelen, ass, Wéi kënne mer hinnen hëllefen? Heiansdo kann een net méi maachen, wéi aktiv d'Gefiller ze erlaben, se ze fillen an se ofkléngen ze loossen. Denk drun, Deng Bezéiungspersoun ass net Schold un denge Gefiller an och net verpflicht, eppes ze man. Hir Hëllef ass fräiwëlleg a gëtt eis d'Méiglechkeet, fir déi Ënnerstëtzung Merci ze soen. Véiertens, Kommunizéier deng Gefiller a Bedürfnisser. Dat ass bal deen einfachsten Deel. Ech fille mech XY an denken, wat mer hëllefe géing, wier Y. Zum Beispill, Ech spiere mech veronséchert duerch déi Zäit, déi s du mat denge Kolleege verbréngs, a mir géing eng Zort vu Plang hëllefen, dee mer Sécherheet gëtt. Oder, Ech sinn nach ëmmer traureg a verletzt wéinst der Saach X, déi s du gemeet hues, an ech brauch nach e bëssen Zäit, fir duerch deen emotionalen Tunnel ze goen, fir datt ech kann d'Luucht zum Schluss vum Tunnel gesinn. Fir eis des 4 Schrëtter ze verhalen, kënne mer un eng Metapher denken. D'Dame Lee Nagoski schléit vir, datt een schwiereg Gefiller kann wéi en sleepy hedgehog behandelen. De Modell vum schléifregen Igel fir Emotiounsmanagement geet esou, Wann s du en schléifregen Igel op dengem Stull fënns, op deen s du dech grad setze wolls, da solls de Éischtens him en Numm ginn, zweetens d'Dëre friddlech op de Schouss setzen, drëttens erausfanne wat e brauch an véiertens denger Bezéiungspersoun vun de Bedürfnisser zielen an da kënnt der zesummen dem Igel hëllefen. Rosen op den Igel ze sinn oder Angscht virun en ze hunn hëlleft weder dir nach dem Igel. Du kanns den Igel och net einfach op de Schouss vun denger Bezéiungspersoun schiben a ruffen, Schléiferegen Igel! an erwaarden, dass e mat all senge Stachelen eens gëtt. Et ass däin Igel. Wat s de méi roueg mat em ëmgees, wat d'Warscheinlechkeet, datt s du selwer an anerer verletzt ginn, méi kleng gëtt. Esou mat Gefiller ëmzegoen, nennt d'Emily Staying over your own emotional center of gravity. D'Fäegkeet iwwer dem eegenen emotionale Schwéierpunkt ze bleiwen. Dat heescht, sech seng Gefiller zu eegen ze maachen, hinnen nozelauschteren an op se anzegoen, ouni ze reagéieren. D'Gefiller eescht ze huelen, ouni se perséinlech ze huelen. Dëst steet am Géigensaz dozou, viru senge Gefiller fortzelafen oder ze probéieren, den emotionale Schwéierpunkt op eng aner Persoun ze verlageren. Dëst implizéiert zwou Grondreegelen. Reegel Nummer eent, Meng Gefiller si weder méi nach manner wichteg wéi déi vu menger Bezéiungspersoun. Reegel Nummer zwee, Jidderee vun eis ass honnert Prozent fir déi eege Gefiller verantwortlech. Wann s de also déi nächste Kéier e schléiferegen Igel op dengem Stull fënns, erënner dech un déi véier Schrëtter. Benennen, wëllkomm heeschen, erausfannen, wéi s du hëllefe kanns, an dann Gefiller a Bedürfnesser kommunizéieren. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all Äre gewinnene Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vu Graffiti, de Jugendsendungen um Radio Ara. De Ministère für Educatioun, Kanner a Jugend an Graffiti Ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of. Mir fale grad sou vill sou vill Joke Jingles an déi ee ka maachen, Better Call, äh, Joel and Robin, Attorneys at Law fir Erscheedung.
Besser net. An dann äh, den den Therapie Podcast. Du muss dech just raschläichen an Team an schon kriss de gratis Therapiestonnen.
Jo, Sprechtherapie. An jo, do stellt sech dann d'Fro, wéi mécht een dat? Jo, dat ass eng ganz gutt Fro. Moment, dat war jo grad keng produktiv Äntwert.